Эфирда атна яңалыклары студияда Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Акчаны нәрсәгә тотырга халык үзе хәл итә. Районда үзара салым программасы ничек эшли? Мәгариф идарәсендә яңа җитәкче, алга планнары нинди? Шулай ук бүгенге чыгарылышта Чулман елгасына 27 мең шүгә балыгы чыгарылган. Елга трамвае быел үз маршруты буенча йөрүдән туктады. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Авыл җирлегендә яшәүчеләр акчаны нәрсәгә тотыну үзләре хәл итә. Кагыйдә буларак, паркларны һәм балалар мәйданчыкларны төзекләндерәләр, юлларны һәм күперләрне ремонтлыйлар, су һәм яктырту челтәрләрен яңарталар. Шулай ук авылның башка ихтыяҗларын төзекләндерәләр. Сүз Татарстанда 2013 елдан бирле гамәлдә булган Гражданнарның үзара салым программасы турында бара. Үзара санымда җыелган хәр сум өчен хөкүмәт тагын дүрт сум бүлеп бирә. Без Алабуга районының иң ерак авылында, Иске Күклек, кунакчылыгы белән танылган бердәнбер мари авылы. Биредә авыл туризмын үстерәләр, авыл төзек, матур, уңайлы һәм чиста. Халык та туган авылларының заманча булуын тели. Шуңа да Үзара салым республика программасында ел саен актив катнашалар. Самообложение когда в первый год это было? Беренче елны кешеләр аңламый иде, үзем дә аңлап бетерә алмадым. Ул вакытта йөзәр сум җыйдык. Ә аннары без аңлый башладык, чыннан да бер сумга дүрт сум өстәп бирәләр. Без ел саен хәл итә алырлык эшләрне сайладык. Бездә хуҗалыклар юк, халыктан җыелган салымнар гына бар. Шуңа күрә, үзара салым, ул, зур ярдәм.

Ну, мы каждый год э, участвуем. Без ел саен катнашабыз. Без ел саен вакытында акчасын бирәбез һәм без башкарылган эшләрдән канәгать. Бездә узган ел су үткәрдек. Без моңа бик шат. Бездә су бик акрын ага иде. Татьяна Шулганова яши торган урамга гражданнарның узара салым программасы буенча су торбалары кертелгән. Әйтергә кирәк, программа җиденче елын эшли. Референдумда җыелган һәр сумга республика тагын дүрт сум өсти. Мы за эти годы много задач сделали. Бу программа акчасына су скважина бырауладык. Әлеге территория буенча төзекләндерү эшләре башкарылды. Шулай ук юлның бер өлешен төзәттек. Соңгы 25 ел эчендә беренче тапкыр су үткәргечне ремонтладык. 540 метр су үткәргеч торбаларын яңарттык. Быел 500 әр сум җыярга килешендек. Билгеле булганча, авыл халкы әлеге акчаларны кая тотарга кирәклеген үзләре хәл итә. Авыл халкы белән сөйләшкәннән соң да, авыл проблемаларын, дөрестән дә, бергәләп хәл итүләре аңлашылды.
Бездә инде берничә ел бу программа эшләп килә. Халык ирекле рәвештә тапшыра. Хәтта сумманы үзләре дә тәкъдим итә. Кайчагында башлык 200 сум ди, авыл кешеләре, арттырыбрак җыйыйк, диләр.

Анда 40-50 еллап су үткәргеч торбалар яңартылмаган. Бары тик алыштырып кына проблеманы хәл итә алабыз. Беренчедән, чиста су булачак, икенчедән, өзеклекләр азрак булачак. Ел саен Иске Күклек авыл җирлегендә Үзара салым программасында 300 дән артык кеше катнаша. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары.

Алабуга районы укучылары һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, укытучылар һәм тәрбиячеләр армиясе белән хәзер Елена Терентьева җитәкчелек итәчәк. Ул идарә башлыгы итеп билгеләнде. Елена Дмитриевна бу структурада яңа кеше түгел. Моңа кадәр ул Ревал Зариповның уң кулы иде. Укыту-методик эш мәсьәләләре буенча кураторлык итте. Без яңа җитәкчелекнең планнары белән кызыксындык.
Иң мөһиме, белем бирүнең сыйфатын арттыру буенча эшне активлаштыру. Укучыларның белемнәрен тулы күренешен тәэмин итәргә кирәк. Укучыларның Бөтенрәсәй олимпиадасында да уңышлы катнашу өчен укучыларны максатчан һәм сыйфатлы әзерләү эшен дәвам итәргә, педагогик һәм җитәкче хезмәткәрләренең кадрлар потенциалын үстерү эшен оештыру. Өстәмә белем бирү хезмәтләренең эчтәлеген яңарту, спектрын киңәйтү, техник һәм табигый-фәнни юнәлештәге берләшмәләрдә балаларны колачлауны арттыру буенча эшне активлаштырырга кирәк. Тагын бер мөһим бурыч, белем бирү учреждениеләрен ремонтлауны оештыру. Бүген Алабуга районында 23 мәктәп, 43 балалар бакчасы һәм җиде өстәмә белем бирү учреждениесе бар.
Егерме беренче елга капиталь ремонт республика программасына безнең тугызынчы мәктәп керде. Моның өчен республика бюджетыннан 60 миллион сум акча бүленеп бирелә. Моннан тыш, Үсеш ноктасы программасын гамәлгә аешыру буенча авыл җирлегендә өч мәгариф учреждениесе кергән. Бу Костениево урта мәктәбе, Иске Юраш, Бехтерев урта мәктәбе. Аларда материал-техник базасын яңарту эшләре алып барылачак. Тугызынчы номерлы мәктәптә капиталь ремонтны күптән көтәләр. Быел мәктәп ачылуга 30 ел тула. Әйдәгез, бинаның тышкы ягын карыйк. Мәктәп директоры Валентина Скатарь безнең төшерү төркеменә бинаны урам яктан күрсәтә. Мәйданы зур, ун мең квадрат метр. Бинаның кирпечләре коела башлаган. В течение 30 лет ни одного э, раза не было. Без моңа кадәр бинаны үз акчабыз хисабына ремонтлап килдек. Бу нигездә эчке яктан буяп чыгу гына инде. Фасадны ремонтлау, түбәнне ремонтлау таләп ителә. Эчке яктан э, электр челтәрләрен алыштыру һәм җылыту да бик кирәк. Шулай ук капремонт кысаларында биредә тәрәзәләрне алыштыру планлаштырыла. Ә тәрәзәләр инде бик нык таушалган. Моннан тыш, түбәдән су ага, димәк, түшәм һәм диварларны ремонтлау да кирәк. Шулай итеп, биредә 2021 нче елда белем бирү объектларын капиталь ремонтлау республика программасы кысаларында төзү, ремонт эшләре башлануын түземсезлек белән көтәләр. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Алабугада хастаханәдән тыш пневмония авыру очраклары күбәйгән. Ә менә коронавирус белән авыручылар соңгы атнада теркәлмәде, дип хәбәр итәләр Рәсәй кулланучылары күзәтү идарәсендә. Әйтик, быелның тугыз аенда хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны ике бөтен уннан биш тапкырга арткан. Барлыгы 259 очрак теркәлгән. Бу хакта Коронавирус йогышын профилактикалау буенча штабта сөйләштеләр. Соңгы атнада Лабуга районында коронавирус инфекциясе белән авыручыларның очраклары теркәлмәгән. Әмма агымдагы елның тугыз аенда хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны ике бөтен уннан биш тапкырга арткан. Алабуга районы буенча 259 очрак теркәлгән. Бу хакта коронавирус йогышын искәртү буенча штабта хәбәр иттеләр. Роспотребнадзор чит илләрдән килгән кешеләрне контрольдә тотуны көчәйтте. Кагыйдә буенча, чит илдән килгән һәр кеше өч, Биш көн дәвамында лаборатор тикшеренү узарга тиеш. Кагыйдә бозган өчен штраф яный. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә Күзәтчелек федераль хезмәте тарафыннан чит илдән кайткан һәм тикшерүләр узмаган кешеләргә карата дүрт беркетмә төзелде. Узган атнада Алабуга Роспотребнадзор тарафыннан егерме сигез объектка тикшерү үткәрелде. Сәүдә нокталары, социаль объектлар, мәктәпләр һәм бакчалар тикшерелде. Шуларның җидесендә закон бозу очраклары ачыкланды. Бер беркетмә дезинфекция кагыйдәләрен бозган өчен язылды. Күпчелек очракта дезинфекция чараларына инструкцияләр куелмаган, кирәкле документлар юк, бүлмәләрне җыештыру графигы бозыла, дип хәбәр ителә Роспотребнадзорда. Минем бүген беренче очракта балигъ булмаган балаларның ата-аналарына мөрәҗәгать итәсем килә. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, без инде барыбыз да маска кию, кияргә кирәк икәнен истә тотабыз. Әмма ләкин кайбер чакны үзебезнең балалар турында онытабыз икән. Чөнки балалардан чир куч, күчми, балаларга чир йокмый дигән фикерләр дә бар. Ул бу фикерләр дөрес түгел. Балалар чирләмәсә дә, алар сез чирне өйгә алып кайтырга, үзләренең өлкән туганнарына күчерергә мөмкин. Шуңа без сезне бик нык сорыйбыз, балалар автобусларда, магазинга барганда, бар башка җәмәгать урыннарында булганда һәрвакыт маскада булсыннар һәм ата-аналарны сорыйбыз, балаларны тикшерсеннәр, үзләре белән маска алганнар микән, юк микән, үзләре контрольдә тотсыннар иде. Авырулар саны арту шартларында санитар кагыйдәләрнең үтәлешен һәм санитария-эпидемияләргә каршы чараларның үтәлешен контрольдә тоту көчәйтеләчәк. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрү, үз сәламәтлегеңнең һәм тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеген саклау максатыннан оештырыла. Чулман елгасына 27 мең чөгә балыгы чыгарылган. Балык чыгару Кызыл Чишмә дамбасын төзекләндерү барышында елга экосистемасына китерелгән зыянны капларга тиеш. Балык төрен һәм санын ихтиологлар билгеләгән. Билгеләп үтик, чөгә Татарстанның Кызыл китабына кертелгән һәм сирәк очрый торган төр булып санала. Чулманга җибәрелгән балыкларны Минзәлә районының Дыреевка балык хуҗалыгында үстерәләр, алар дүрт айдан биш айга кадәр инде. Балыкның уртача күләме унике сантиметр тәшкил итә, ә гомум авырлыгы 270 килограммга якын иде. Белгечләр билгеләп үткәнчә, балыкларның 70 проценты исән калачак һәм нәсел бирәчәк. Елга трамвае быел үз маршруты буенча йөрүдән туктады, соңгы рейс бу атнада булды. Исегезгә төшерәбез, быел алабугалылар өчен популяр елга маршруты тулы көченә эшләмәде. Чулман ярында төзелеш эшләре бару сәбәпле, елга трамвае Алабуга ярына килә алмады. Транспорт причалы өчен урын булдырганда гына, проблеманы август аенда хәл иттеләр. Шулай ук сигезенче октябрьдә Алабугага соңгы туристик теплоход килде. Ә менә Чулман буенча навигация Түбән Гама ГЭСында шлюз ябылу белән унынчы ноябрьдә тәмамланачак. Алабуга юлларында балалар рәвешендәге пластик фигуралар урнаштырылды. Моның өчен өч җәяүлеләр кичүе сайланган. Искәртик, шәһәрдә Супер зебра проекты старт алды. Ул Игътибар балалар акциясе кысаларында уздырыла. Супер Зебра, Барс яшьләр үзәге һәм Бердәм Россиянең Яшь гвардиясе Бөтенрәсәй иҗтимагый оешмасының уртак проекты. Моның өчен 80 мең сумнан артык грант бирелгән. Бу акчаларга яктылыкны чагылдыручы элементлар белән алты пластик фигура ясалган. Бу сыннар кеше төсләре ярдәмендә машина йөртүчеләрнең игътибарын җәлеп итәргә ярдәм итәчәк. Кеше макетларын өч җәяүлеләр кичүенә урнаштырдылар. Балалар макетларын Төзүчеләр урамы буенча урнашкан өченче мәктәп янында, Нефтьчеләр проспекты буенча урнашкан Макдональдс янында һәм Тынычлык проспекты адресы буенча урнашкан Үзәк базар җәяүлеләр кичүендә күрергә була. Бу урыннар әлеге участокларда машина хәрәкәтенең тыгыз булуы, юл хәрәкәте иминлеге, юл-транспорт һәлакәтләре саны күп булуы белән бәйле рәвештә сайланылды. Ә ул арада Беренче каналда күрсәтелә торган Могҗизалар кыры тамашасының бу атнадагы чыгарылышы татарча узды. Биредә Татарстан делегациясе катнашты. Тапшыруның темасы ТАЭСРның 100 еллыгына багышлана. Шул уңайдан студиядә Казанның төп истәлекле урыннары Кол Шәриф мәчете һәм Сөембикә манарасы сурәтләнгән Татарстан милли символикасы белән бизәлгән.

Елның һәр фасылы үзенчә матур, әмма юмартлыгы, төрле төсләргә байлыгы, ниндидер сихри тарту көче буенча көзне берни белән дә тиңләрлек түгел. Быелгы көз безне үзенең матурлыгы һәм җылысы белән сөендерде. Үзе җылы, кояшлы, коры матур көннәр урамга, паркка, урман-кырларга, табигать кочагына чакырып торды. Керәшен кардәшләребез бу атнада Покрау бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Ундүртенче октябрьдә халык календары буенча көн көзгә, кышка күчә, ә җиргә беренче кар ята. Бу көнгә карап киләсе кышның нинди булачагын билгеләгәннәр. Мисалга берничә сынамыш, Покрау нинди, кыш шундый. Төшкә кадәр көз, төштән соң инде кыш. Агачлар бу көнне ялангач булса, кыш җылы булачак, яфраклар булса, салкыннар көт. Әгәр бу көнне кар юк икән, кар декабрьдә генә ява.